ווען ס'איז דאס די שאלה וואס אויב דו גלויבסט אינעם אייבערשטן און וואס גייסטו גנב'נען? אלא מאי איז מען נישט נוגע דעם אייבערשטן און וואס דארפסטו צום אייבערשטן? דער איז זייער נוגע דעם אייבערשטן, נאר די אמונה וויבאלד ס'איז א ענין פון אמונה אדער אפילו ידיעה, ס'האט נישט דורכגענומען זיין מציאות, ס'איז נישט פארבונדן מיט זיין שכל, פועל'ט דאס נישט אויף אים אויף זיינע כוחות. אויף דער ווארט האט דער אלטער רבי געשריבן, ס'איז געווען א באוואוסטע מחלוקת צווישן די תלמידי המגיד, דער אלטער רבי מיט מיט דער ר' פונעם צווייטן צד, געווען ר' אברהם קאליסקער וואס איז געפארן אין ארץ ישראל, ר' אברהם קאליסקער האט געטענה'ט שטארק אנטקעגן דעם אלטן רבינ'ס שיטה וואס ער איז מפרסם אזוי דעם טעלעפאן דעם מגיד מיט אזא פרסום און חבד מען זאל פארשטיין האט רבי געשריבען א בריוו וואס איז געדרוקט אין איגרות פון די איגרות פון בעל התניא שטייט דארט דארט אין דעם ווארט אז די די די יסוד פון דעם שיטה פון דעם אלטן רב נ זאל זיין דווקא דא מיט הבנה והשגה און אויב נישט בלייבט דאס ווי גנב א פומפך תרתי רחמנא קריא אבער דאס זאגט ער א מוראדיגע ווארט

כגון שיצא מהעלם על הגילוי הוא מבחינת ידיעה ובבחינת ראייה ממש שהוא בבחינת גילוי להסתכלו דווקא, סתם ידיעה אליין איז נישט גענוג, און דער רבי ס'איז דאס דא יעדער ארט אויף די מנין, אלטער רבי שרייבט אין תניא פרק מ ב, שרייבט די אלטער רבי וועגן דעם ענין זייער א שארפע ווארט, זאגט די אלטער רבי אזוי, דער רבי זאגט, אלטער רבי זאגט די מנין וואס משה רבינו איז אנגערופן רועה ישראל, ס'איז א שבעה רועים, די גמרא זאגט אין מסכת סוכה, מיר האבן געלערנט לעצטע צען וואכן צוריק פאר חנוכה, וואס שבעה רועים ושמונה נסיכים, וואס איז שבעה רועים, טייטשט אלטער רבי אז ער איז ממשיך חיות לכללות נשמות ישראל, דערפאר איז משה רבינו אנגערופן רעיא מהעבדין, וואס איז דער ממשיך חיות אלוקות אלע נשמות, שימש ממשיך בחינת הדעת לכללות ישראל. אויב איז עס ממשיך דעת פון אידן, דארף אויב משה רבינו ממש זיין דעת און א גאנצע שאפע פון ספרים ארויסנעמען א ספר און לערנען, וואס האב איך אויב משה רבינו זאל ממשיך זיין דעת, זאגט די אלטע רבי אזוי, כי עבודה שבלב הוא לפי הדעת, וואס איז דעת? אך עיקר הדעת אינו הידיעה לבדו שידעו גדולת השם מפי ספרים ומפי ספרים, אלא העיקר להעמיק דעתי בגדולת השם, ולהתקיה מחשבתי בהשם, עד שתהא מחשבתי מקושרת בהשם בקשר אמיץ וחזק כמי שהיא מקושרת בדבר גשמי, שריה בעיני בשר. איז א מענטש זעט דער ענין פון ידיעה טייטשט דער אלטער רבי מיינט נישט די ידיעה מפי ספרים ומפי ספרים, א זאך וואס דו ווייסט מפי ספרים ומפי ספרים, איז ווייס איך דער זאך, אבער ס'איז נישט אינגאנצן מאוחד מיט מיר, נישט אין, ס'איז נישט בבחינת קירוב. איך הער, איך הער וואס דו זאגסט, איך הער וואס יענער זאגט. אז איך זע אז דא, דא א טיש, וואס וויל איך זאגן, איך ווייס, איך, איך ווייס ס'איז דא א טיש ווייל איינמאל ס'האט מיר מסביר געווען ס'איז דא א טיש, אדער, ס'א דבר ברור, ס'קען נישט זיין אנדערש. דאס איז נישט נאר א ענין פון הבנה והשגה, ס'איז א ענין פון התקשרות. פון נישקשות פון פון ידיעה, זאגט די אלטע רבי דאס איז א זיין די ידיעה גדולת השם, און דווקא יעמאלט קען מען צוקומען צו ואהבת, און אויף אזא סארט ידיעה דארף מען האבן מ פ שבעה רועים, וואס זיי זענען משפיע ממשיך חיות, חיות אלוקות, לפעול לשבת ישראל, דאס זאגט די אלטע רבי דאך. אז די ביקורת וואס מ'דאווענט יעדן טאג, והיינו זאגט ר' אלישע ירבה לספר בשבחיו ויסבוריו, ווייל פון אים דאווען מיר יעדן טאג מחדש, ולהעמיק דעתי איך שמלכותך מלכות כל עולמי, און דאך דער רבי געבט אדורך דא בקיצור די נקודה פון גאנץ פסוקי דזמרה, וואס איז די נקודה פון פסוקי דזמרה? אז מלכותך מלכות כל עולמי, און וואס איז כל עולמים? אלף אלפים וריבו רבבות ווי פסוק זאגט. והוא לבדו, נאך די אלע אילומות זאל מען נישט מיינען אז די אלע אילומות האבן געמאכט א שינוי חס ושלום מיט דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז געבליבן יחיד ומיוחד כמקדם שנברא העולם, כמאמר יחיד חי העולמים מלך, און איך ווייס נישט דא פארשידענע נוסחאות אדער סידורים, אבער דעם אלטן רעבינ'ס נוסח איז די נוסח אזוי, מען מאכט דא א נקודה נאך די ווארט יחיד. וואוינט צו צוויי חלקים, יחיד, מאכט א סטאפ, יחיד, אייבירשטער איז יחיד, חי העולמים מלא, וואס מיינט דאס? די חיות פון אלע עולמות, צו פרעגן א שאלה ווי איז דער אייבירשטער יחיד, וכו', דער אייבירשטער איז דאך שוין מער נישט יחיד, ס'איז דאך א שינוי, יעצט דער אייבירשטער יעצט געפינט זיך בהתחלקות אין אזויפיל עולמות, זאגט מען ניין, חי העולמים מלא, די חיות פון אלע עולמות איז מלך, קומט פון מלכות. און וואס איז מלכות? האט מען היינט געזאגט אין שחרית נאך ברוך שאמר, וואס איז מלכות? השם מלך געב עס לבוש, מלכות איז א לבוש, מלכות איז א לבוש וואס דורך דעם, פונקט ווי א מלך, וואס איז א מלך? אז א מלך פירט מלוכה, וואס איז א חלק פון דעם עצם המלך? דער עצם המלך איז א גאנצן העכער פון דער גאנצער מדינה, משיך למעלה גבוה מכל העם, די מלוכה איז נאר א לבוש זיינער וואס ער טוט אן כדי אנצופירן מיט דער מדינה, דאס איז דער חי העולמים, אבער דער אייבערשטער אליין זאגט ער והוא לבד יתברך הוא יחיד ומיוחד, און וואס מיינט יחיד ואמיתית שם יחיד הוא שהוא לבדהו, דער אייבערשטער איז.

אז מען זאגט יחיד קען נישט זיין נאכדעם נאך עפעס. מען זאגט אין דאווענען והוא אחד ואין שני, איך האב דאך באווארנט אז אין שני, איז לכאורה אחד גיט דאך א נשיאת סמאקים אז קען זיין אז דא א שני אין, וכו' נאכן זאגן השם יחיד. טייטשט די אלטע רבי נעגן ודווקא זאגט מען השם אחד, פארוואס? ווייל יחיד מיינט איז שייל אינגאנצן עט אן אנדערע מציאות. אחד איז דאך שטח פון שולחן ערוך ד' ג אויף ד' ברכות העולם, ח' ז' אלקים וארץ, און דאס אלס איז בטל צו אלפים של עולם, אז מען זאגט נאר השם יחיד, קען א מענטש מיינען יעדע, איבערשטען איז טאקע יחיד, אבער וואו איז ער יחיד בעולמו, צו וועלט האט עס נישט, מען פעלן ממש אין אונזערע וועלט, מיר לעבן אין ד' ברכות העולם, מיר לעבן אין א וועלט וואס איז דא ז' אלקים און ארץ, און דער ענין פון אחדות השם האט נישט מיט ד' ברכות העולם און ז' אלקים וארץ, זאגט מען א שם אחד, אז טאקע דארטן אין דער מדריגה וואו עס איז טאקע דא א ד' ברכות, און וואו עס איז טאקע דא די זייערע כיוון ארץ, זענען זיי אויכעט פארבודן מיט אחדות השם. וואו זענען זיי פארבודן מיט אחדות השם? אויף דעם לערנט מען א גאנצע פרק, א גאנצע חלק אין תניא, שער היחוד והאמונה, פארבודן מיוסד אויף תורת הבעל שם טוב, וואו אלע עולמות זענען בוטן צו דעם אלף, בוטן צו אלופי של עולם. דאס ווערט געזאגט אין שו ר מנש, והמיתה של יחיד, אז מען זאגט יחיד די פשט איז שהוא לבדו הוא, ועוד אין חידוש פון אחד שנמשך בחינת א' בח' וד' שאם ז' אלוקים והארץ שיהיו בטלים ליחודו יתברך אז זיי זענען טאקע בטל, דאס איז דער כוונה וואס מ'דארף צו זאגן אין השם אחד. יחיד וואלט שואל געווען א מציאות פון שמים וארץ, און יעמאלט וואלט אויסגעקומען אז שמים וארץ און טאקע האבן נישט קיין שייכות מיט אחדות השם. אדער זאגן אחד מיט ניין אזי די שמים איז טאקע בטל, דער ביטול פון דער ביטול נעמט טאקע דורך די מציאות פון שמים וארץ. ווי איז דאס שהחיות של שמים וארץ שיהיו בטל מחודו יתברך, שהחיות של שמים וארץ עולה ונכלל במקורו, דא א חיות וואס געפינט זיך אין שמים וארץ, און דער חיות איז פארבונדן מיט דער מקור, וואס איז דער מקור? דער דבר השם. וואס די דבר השם איז פארבאט מיט דעם אייבערשטן אליין, אז דערויף רעדט זיך אין תניא באריכות אין פרק כא, כא א, נישט אריינגיין יעצט אינגאנצן אין ארוכות הענינים, וואס איז איינע פון די יסודות פון תורת הבעל שם טוב, דער ענין פון אחדות השם, און נאכאמאל, דער חידוש אין אחדות השם, נישט נאר אחדות השם מצד דעם אייבערשטן, נאר אחדות השם אויך מצד וועלט, אז אויך אין דער וועלט קען מרגיש זיין דעם ענין פון אחדות השם. ונאך מער זאגט ער וכך עלה אפילו החי שלא רוחנית כמי שכתוב לך ה' הגדולה ער זאגט עס בקיצור אבער וואס איז די פשט אין דעם פסוק טייטש צירית לך ה' הגדולה נישט נאר דער אייבערשטער האט גדולה נאר לך ה' הגדולה אז די גדולה איז בטל צו דעם אייבערשטן ווייל לגבי דעם אייבערשטן איז אלץ בטל סיי די עלמות דלא מעטה זענען בטל און סיי גדולה און גבורה זענען אויכעט בטל אלץ איז בטל. דאס איז פשט אין שמע ישראל. זאגט מען ווייטער ורק ברוך שם כבוד מלכותו לעלם ועד, דאס זאגט מען נאך א זאך, דאס זאגט מען שלהיות עולמות נפרדים הם רק מבחינת מלכותו יתברך,

און פון מלכות איז שווער צו א שרש ומקור ער זאל ווערן א מציאות און א דבר נפרד בהרגשותינו, איז דאס אלץ טראכט און דאווענט א איד בשעת דאס אלץ טראכט זאגט און טראכט א איד בשעת ער דאווענט, וואס די נקודה פון צדקה דזמרה און די נקודה פון ברכות קריאת שמע. וכשיאריך בענין זה ועמק בי נושא בבחינת גילוי במוחי.

וויל ער צוגין צו דעם אמת, וויל מען נישט קרוב זיין צו דעם אמת, נאר כדי דאס צו הערן, כדי צו האבן דעם אהבה דארף דאך פריער א איד דערהערן דעם אמת, און טאקע דעם הערן דעם אמת, איז כל זמן א איד דערהערט נישט דעם אמת, און ער קוקט אויף וועלט אז דער דער טיש איז אויך א מציאות, און דער דבר גשמי איז אויך א מציאות, ער דערהערט נישט ווי דער דבר גשמי איז אויך בטל לכבודו יתברך, און וואס איז דעם שלח דא, איז דאך גאנץ פיין דא אויך.

ויביא לקיום ואהבת את ה' אלוקיך ממש, דהיינו לדבקו ב באינסוף ברוך הוא ממש, וכמו שכתוב מילי בשמים, ווי אויך איז דאס זייער מקצר, אבער מען וועט עס דורכן צמח צדק שטייט דרך מצות שכר ברענגט ער א ווארט פונעם אלטן רעבן, ברענגט ער א לשון חשב היה נשמע,

ובכך היה נשמע הלשון, ממורינו ורבינו שמו סיידן מדביקותו שי בן שמח צדק אויף זיין זיידן, שהיה אומר בזה הלשון, איך וויל זיי גארנישט, איך וויל נישט דיין גן עדן, איך וויל נישט דיין עולם הבא, איך וויל מער נישט אז דיך אליין. און וואס איז שלעכט מיט די גן עדן מיט עולם הבא, עולם הבא גן עדן דאך אין הימל דארט איז יש מן נערים מזיו השכינה, אוי רבי איד דערהער וואס ער זאגט דא אז דער אמת איז אלס איז בטל, די עולם הזה הגשמי איז בטל, און לך השם הגדולה והגבורה איז אויך בטל, איז אלס בטל, ווייל אפילו גן עדן אפילו עולם הבא דאס אלס איז מלכותך מלכות כל עולמים, און אז מיר זאגן כל עולמים מיינט נישט נאר עולם הזה הגשמי, כל עולמים!

אפשר איין שורה מער, ליין ליין איין שורה, ליין איין שורה, לאמיר ליינען שורה, הער א ווארט, זאגט ער אזוי, וזהו שרש ענין אעבד מפני זימך לי חפצתי, שלא לחפץ בשום דבר זו לו עשה יתברך, ולא אפילו שמים וארץ, שאין גן עדן עליון ותחתון, כי רק ביוד נברא, בל נ, אלא תהיה האהבה רק לו יתברך לבד. וואס מיינט ביוד נברא? מוהרא ש זאגט אין חגיגה, יוד נברא אילם בי, כ א השם צור אילמים, יוד נברא אילם אהבה, וכ נברא אילם עזה.